Бүгүн Чернышевскай уонна Кулаковскай атынан уулуссалар быһахсуулууларыгар үгүс киһи тоҕуоруста. Манна Арчы дьиэтин тутуута саҕаламмытынан үөрүүлээх сиэр-туом ыыттылар. Арчы дьиэтэ куорат дьиҥнээх культурнай киининэн, айыы итэҕэлин хараамынан саха омугун духовнай баайын мунньар, тарҕатар, сайыннарар сиринэн буолуоҕа диэн мустубуттар алгыс тылларын эттилэр. Тутуу биир көҕүлээччитинэн киин куорат баһылыга Илья Михальчук буолла. Кини Абьягы куорат үс сүүс сэттэ уон сыллааҕы үбүлүөйүгэр түмүктүүр баҕа санаалаах. Бу дьиэ тутулуннаҕына, үгүс көлүөнэлэр ыра санаалара туолуо диэн эппитин мустубуттар үөрэ-көтө иһиттилэр. Арчы дьиэтигэр оһуохай общество дьиҥнээх олоҕун булуоҕа. Уруккуттан үгүһүйэлэргэ итэҕэл дьиэтэ, итэҕэл киинэ Дьокуускайга баар буолуохтаах диэн аха дьонун санаата олоххо киирэн эрэриттэн биһи сүрдээҕин үөрэбит. Тутуу бастакы сыбаайата түспүтүн мустубуттар уруйдуу-айхаллыы көрүстүлэр Илья Михальчук иһитиннэрбитинэн, тутуу куорат эбии дохуотуттан үбүлэниэ. Республика бюджетыттан үбүлээһин оҥоһулларыгар, тэрилтэлэр биирдиилээн дьон көмөлөрүгэр эрэнэллэр. Сиэр-туом кэнниттэн дьиэлэйбит оһуохай тутуу этэҥҥэ уонна кэмигэр түмүктэнэргэр үтүө бэлиэтинэн буолуохтун.

Баччааҥҥа диэри айыы даҕаныҥ храама диэн суох этэ. Онон сирбэ бирис үйэ саҥатыгар хас эмэ көлүөнэ ыра санаата туолла. Ааспыт нэдиэлэҕэ киин куоракка саха норуотун духовнай культуратын киинэ Арчы дьиэтэ үөрүүлээхтик арылынна. Дьиэ онно бу сааска дылы кураанах этэ. Кулун тутар сүүрбэ алтыс күнүгэр манна куорат баһылыга Илья Михальчук, айыы үөрэҕин батыһааччылар, общественность, онон интеллигенция бэрэстэбиитэллэрэ дьиэ олугун маҥнайгы сваятын туруоруутугар сылдьыбыттара. Онтон ыла биэс ый устата манна тупсаҕай көрүҥнээх дьиэ дьэндэйдэ. Аҥардас турар да сирэ кэрэхсэтэр. Биир өттүттэн саҥардыллыбыт теплый күөл фонтаннаах кытыла, биир өттө күөх хонууну өҥөйөр. Арчы дьиэтэ саха дьонун дьиҥнээх духовнай киининэн буолуоҕа. Сиэргэ-туомҥа биһиги тэрээһиннэри ыытыахпыт. Ордук эдэр ыччаттарга оскуола үөннээччилэрэ анаан бу саха культуратын уонна философиятын билиһиннэри санаалаахпыт. Ол иһин бу төһө да культура объегын иһин манна биһи наука, үөрэх, культура деятеллэрин уонна ученыйдарын туһанан итинник киэҥ далааһыннаах үлэни ыытыахпытын баҕарабыт уонна бу Дьокуускай эрэ куорат иһинэн эрэ буолбакка республикаҕа дьайар курдук киин оҥоробут. Онон биһи улуустары кытта үлэлэһэн саманнык кадик да сүбэ биирис үйэҕэ киирбиппитин кэрэһэлиир дьиэ буолуо диэн эрэллээхпит. Дьиэ бырайыагын ис тутулун этнограф Вильям Яковлев ыйыытынан-кэрдиитинэн норуокка биллэр маастардар Владимир Игнатьев, Федор Марков, Борис Неустроев Мандар оҥордулар. Үс куту кэрэһэлиир куупаллаах саалалар араас суолталаахтар. Биир саалаҕа уон метр үрдүктээх аал луук маһы биллэр муосчут маастар Федор Марков оҥорон туруорда. Эйгэ хоһун эркинигэр удьурхайтан сир-дойду иччилэрин оҥорбуттар. Оһуохай саалатыгар 12 сэргэ турар. Эркинин олоҥхо сюжеттарын маһынан кыһан киэргэтэ сылдьаллар. Манна сиэр-туом ыытыллар сирэ буолуо. Саҥа ыал тэринэн эрэр дьону, эдэрдэри, саҥа төрөөбүт оҕону арчылыахтара, алҕыахтара. Уонна биллэн турар ыалдьыт сылдьар, дьон түмсэр, сынньанар сирэ буолуоҕа.